unozoita shamwino akutozoita ndichitorovana newe toita muro ndakutofonera hama dzako ndakutofonera hama dzako udzokere kumba kwenyu chaikuchaiwa aiwa unotondinetsa iwe unotondinetsa haiwa dzokera kumba kwenyu chapa rakaita sewa Ayo ha. Eh, mukwasha ah, sekuona kwawaita nekufamba kwandaita ndichisvika panapa muchinditsanangurira nyaya yangu ndainzwa hapana chakaipa nyaya yangu ndainzwa mukwasha eh, zvandichaita ndichatora hanzvadzi yangu ndomboenda nayo ndombotauriwa navo nana tete variko vamwe vana tete vechikuru vachiri kukunda anditi sando ukatichaenda navo mbooza maonoti vataure navo dai mandibatsira zvenyu ipapa dai matondibatsira zvenyu because ha ah, pakaipa munenge matondigonera chaizvo kundibatsira nekurairidza mukadzi wangu haatumiki uyu haatumiki andichatomboziva hangu kuti baba vanondiyapi handichaziva ndichitaura zvinhu zvinopinda neuku zvichibuda neuku handichatombozivi kuti baba panopamba ndiani ah, sekutaura kwaita mukwasha ndofunga mazvabvirawo makufanana mimi kuti mungotora bhegi renyu todi toenda zvedu handiti eh, handizvo zvanza titora hedu tifambe kuchikuchiyeni tizame kugadzirisa zvinhu hmm, azoti makaona makutaura kudai hazvichanakidzi hazvichanakidzi ende anozikanwa anodiwa zvese wakabvisa mukwacha saka ah. wakaona zvakutaura kudai zvakuda kuti isusu sanatezvaraka titorewo mamwe matanho anoita kuti tidii ndibatsirika utoona kuti wakagumbuka singeti ah, unoza zvimwe zvinhu zvaunongoita ndauya ka hausi kana kuzviita ndikuto wakashora chokwadi ah, washora zvooneka mai kana washora ah. iwewe mani unosimbo iwe wawa unodai wakazara kunakabada handikona kuti washora
vakashata aiwa aiwa uwanzoshora unaizobata wakaonawo kunzi washora ka hmm. senge tatorodza huro ka auraititan ah, zvisinei haina hangu handichakuburitsi hangu ka kuburitsa ndokwandisasait ndoda tombosara ndichitawo zvanga zvichikurikaniwa nehanzvadzi yenyu tsano mira a mira izvi mira a ah, regai nditsage regai ndafunga ndakuda kukuperekedzai a ah, mira

so udawo here kudaro nhai nhai haa nhai baba shuwa haiwa haa hande ukaona vanhu vakuru daiaiwa totoenda tese zvonaitimatovakuruzvacho zvaitoti isusu tio vakuru matidzoseaitimatovakurukamunezvinazvo zvedu isusu hatichazi vakuru matidzoseimindima vakuru zvosara zvodzimba zvenai mangwana chaiye chaiye munowana maune musikana yebasa mumba akutobata bata achionaona zvemapoto achinoizi chaiyo kuseri uko chaiko noizi mangwana inenge iripo kuchitodriliwa kuchitodriliwa bhoo chaiyo handitodi kuti anetseka bhoo chaiyo handitodi kuti anetseka
aiwa iniwo mafambisa mahara aiwa haza baba muzoshaiwezi ozo haza bataona papa zvenhai ah. izvi
votiudza
aiwa ah. zvotondinetsa iwo unenge uchimbotifonererei aiwa kana usafone mukwasha ah. fona kana uchinzwa kuti une zvinhu zvinenge zvakadaizvinai
oh fona kana uchinzwa kuti une zvinhu zvinenge zvakadaizvinai kana iwewe takakupa mudzimai kuti ndewako ndiwangu fonera hama dzako iwewe kuti mukadzi wangu asi kuita basa asi kuita basa awako uyu takupo no no no no awako uyu takupo utaura chokwadi ah, utofonera tete kubhinga chandongoda chingoziva kuti eh. nhasi